Philisi ya finasteride i shumiseswaho nga vhathu vhane vha khou lingedza u thivhela u xelelwa nga mavhudzi i khou ṱumanywa na mutsiko wa muhumbulo na u ḓivhulaha. Izwi zwo bviselwa khagala kha tsedzuluso ntswa yo ṅwalwaho nga muḓivhi wa mutakalo wa tshitshavha Phrofesa Vho Maya Breizes u bva Hebrew University of Jerusalem. Ngudo yavho yo anḓadzwaho kha The Journal of Clinical Psychiatry yo shumisa data u bva kha ngudo dza malo khulwane dzo ganḓiswaho vhukati ha ṅwaha wa gidi mbili fumi sumbe na gidi mbili fumbili raru. Kha bammbiri ntswa yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Nature Mental Health, vhasedzulusi vha ri u aluwa kha tshiimo tshine ha vha hu si na ndinganyelo tshitshavhani zwi kwama maluvhi a vhana nga nḓila i si yavhuḓi. Tsedzuluso yavho yo wana uri u tshila kha tshitshavha tshine lupfumo lwa kovhekanywa nga nḓila i sa lingani zwi kwama mveledziso ya vhuluvhi. Ngudo yo rangwa phanḓa nga King's College London. Muhumbulo elwa vho Sikhumbu Phaṱhutshedzo vhane vha khou livhana na mulandu wa u tshipa vho dovha hafhu u ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyanḓou ṋamusi. Muhumbulo elwa vhane vha ḓivhea sa muporofita Vho Muritho ndi vhe vha vha khou ita khumbelo ya beiḽi, he Murena vha haṱula vha tshi khou sumbedza uri u vha ṋea beiḽi zwi nga vha khombo vhukuma. Zwo ralo, Vho Muritho ndi vhane vho dzimiwa beiḽi. Heyo khothe ya fhedza i khou fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumiraru ḽa ṅwedzi wa Ḽara ṋaṅwaha ngeno vha tshi ḓo ḓi vha vha tshiṱokisini. Vho Agnes Thomoli vha TV Ipfi ndi vhane vho amba zwi tevhelaho. Riṋe sa Thohoyandou Victim Empowerment Programme ro vha ro ḓa fhano Thohoyandou Magistrate Court. Muhumbulo muhulwane u wa uri ri tikedze muṱa kha khesi heiḽani yo tambudziwa ha ṅwana lwa vhudzekani. Zwine zwa tou takadzesa khamusi ndi zwa uri mapholisa vha khou isa phanḓa kana madzhisi. magistrate vha khou isa phanḓa na u sedzulusa hounoni mulandu hoyunoni mulandu wa u reipa ha ṅwana wo fhiriselwa phanḓa u swika dzi 13 dza november hu tshi khou ḓi itiwa dzi ṱhoḓulususo so riṋe sa tvp ri ri dzi ṱhoḓulususo kha dzi itiwe khamusi hu dovhe u wanale na miṅwe milandu ine khamusi yo itiwa ine vhathu vha hone vha khou ofha u i ripota u itela uri vhatambudzi vha vhana vha ḓi wane vha fhethu ho teaho
A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belleran News. Arali hu na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela, vha a ri founela kha 0838612263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshi ḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kha u endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.